u issa ta' trofi, arġajna ħa nibdew l-aħħar żewġ logħbiet biex jagħlaq l-ewwel parti. L-opening round tagħlaq din il-ġimgħa, mhux fil-weekend, din il-ġimgħa. 6, 7 u 8 ta' ta' jannar. Fejn hawnhekk tibda tersa viċin issa li huma l-aħħar erba ta' minnaħa tisfel minnaħa ta' fuq. Il-miej għandi lil Rowan, Rowan Camilleri, Rowan li kien ġurnalist Marie Play, eh, konta rasek, Ħamronis, ukoll. Qiegħed fil skont MOC, skont jien Kumitat Olimpiku Malti. Fil-Kumitat Olimpiku Malti, Sports. U għamel bla dubju sifer il-Conference League. Għamil ta' kollha

U Rowan huwa wieħed li jieħu ħsieb jagħti kas ħafna iħuf dwar it-transfers. U issa żmien it-transfers minħabba kulħadd jaf fejn qiegħed, fejn wasal, fejn kważi wasal, allura issa jibdew jinbidlu. Dak li ma wasalx jibda jibdel, U dak li wasal forsi jżid jew jagħmel l-aħħar imbuttatura. Tinsiex li min issa taf tkun l-ewwel, bħalma ġara s-sena l-oħra, ma tirbaħ xejn. Ma tirbaħ xejn. Dan huwa l-istil ta' lig li għandna. Stil sabiħ għax minħabba l-fatt li kieku hu kif inhu l-lig għandek jekk toqgħod tqis għandek ara Floriana quddiem Ħamrun 28 punt U Valletta u Sliema 25 punt. U Rayon 21 jidhirli ma jistax lok. U baqa' mbagħad logħob oħra, żewġ logħobi barra dawk qed insemmi. Allura jekk jitilfu tnejn minnhom jew hekk qisu l-lig jibda jispiċċa jinqata' u jitlef interess. U dan hu l-interess tal-istil tal-MPL ġdid. Tant li bdew. Tar it-tieni coach. L-ewwel coach tan-Naxxar telaq. Dan il-coach Pawlu Zammit ta' Sliema jidher li bi ftehim spiċċa minn ma' Sliema u dwar dak jekk tistennew fil-rokna tagħna ta' dan il-podcast Tabla Kantunieri ħa nisimgħu x'kellhom jgħidulna l-Kumitat ta' Sliema, l-Viċi President ta' Sliema, U Gżira wkoll, Paolo il-coach. Zammit. Coach Gżira wkoll, mhux hekk, Clive Mizzi. U u mar Darren Żgur, Abdilla. u Clive Mizzi u kien raġlek l-ewwel wieħed u kien raġa' mar lura Issa Abdilla. Darren Abdilla, Darren eżatt. Abdilla. U da- dak imma konna tkellimna fil-bidu Alright. għax kien kien hawn il- Ġifiri tlieta il-President coaches. tagħhom U dak huwa ħabib kbir jaħdem miegħu Abdilla. Ma' Charlon? Ma' Charlon. Eżatt, eżatt. Ġifieri, għalinna wkoll l-istorja kollha. Ekku, ekku. U għalinna wkoll kemm kien raġel Clive Mizzi u stess qallu sma' ġib il-Dejn Abdilla. Clive Mizzi huwa għad gentlemen sal-futbol Malti ta' ġifieri. Illum nisimgħu wkoll kemm hu hekk Pawlu Zammit. Però ġiet il-qudiem. Ukoll. Sa tant il-ġimgħa l-oħra jiena kont semmejt erba' players ta' Ħamrun. Sew kont wasalt. U int ħarmoni tkun taf iżjed. Suppost. Suppost. Kon semmejt erba. Erba li ġifiri li sa jitilqu. Jidru li sa jitilqu irridu jkun ftehim magħhom biex jitilqu. Jien semmejt il-number 77 ħadzi. Wieħed minnhom. Ehm, Il-Kaġenovic. Dak dik għandna daqsxejn. Number 20 però rajtu raġaqiet hemm. Eħe, u bitluq ta' Simkus issa jista' jkun. Semmejtu Simkus jien ukoll. Jista' jkun li Kadanovic jista' jkun li jibqa' ma' Ħamrun. Però m'hemm xejn ċert. Però bitluq ta' Simkus issa il għaliex kien hemm question mark anke Simkus kux ħajibqa' jew le. Jiġifieri jiena qed nimmaġina illi Wieħed minnhom kellu jitlaq, jiġifieri li bit-tluq ta' Simkus jista' jkun li Jovan Kadanovic jibqa' ma' Ħamrun, però xejn ċert. Fil-fatt għal dil-logħba msejjaħ. Ekku, le le, huwa għadu parti minn Team Ħamrun. Eżatt. U kien hemm Junior Gile. Dak ma kważi ma lagħab xejn. Kważi ma lagħab xejn. Eżatt, jiġifieri dak hu wieħed minnhom. Però x'hemm iżjed minn Ħamrun? Ara, il-Ħamrun naħseb wara din l-esperjenza kbira. Jafu li biex jarġgħu jagħmluha, jew anke aħjar, iridu jirbħu l-lig. Le jridu jirbħu l-lig, żgur hux, mhux hekk? Bit-tieni post ma tħassar imkien. Bit-tieni post ħa tkun ħafna iżjed diffiċli, illa għaliex inti meta terbaħ il-lig, tmur qualifications tal-UEFA Champions League, u jekk inti qed tipponta lej issa il-President Joseph Portella qal illi next step hija li jipponta għal Europa League. Imma jien ngħidu li terġa' tipponta biex tmur league phase tal-UEFA Conference League. Li jgħid Joseph Portella ma tantx nidħaq jien. Nitbissem. Kien hawn minn daħaq ma. Ejji l-ewwel wieħed. Eżatt, fil-fatt, fil-fatt jiena konċettiku ħafna l-ewwel darba li kien qal jiena mort eh, press conference. Waħda minn ta' hawn xi jagħmel jien. Kien qal li tidħol fil-gruppi ma llum il-ġurnata. Blajtu xini kollu. Eżatt. Il-patt biex tidħol għall-Conference League huwa iħfef jekk inti l-ewwel tieħu l-league, tmur UEFA Champions League u tinqala' mill-UEFA Champions League. Il għaliex l-avversarji se jkunu inqas tajbin. Mhux qed ngħidu li ma jkunux tajbin, imma jkunu inqas tajbin. Jiġifieri kif qed tgħid inti, biex tasal terġa' għal dan it-tragward, l-iktar ideali hija li terbaħ il-kampjonat. Le hekk hu. Jiġifieri terba' l-kampjonat, tmur UEFA Champions League u minn hemmhekk ovvjament UEFA Champions League irridu nkunu realistiċi li biex tasal fil-UEFA Champions League trid tkun biex tasal fil-gruppi tal-UEFA Champions League naħseb li fadal ħafna x'wieħed jaqdef. Iżda mbagħad meta tinqalagħha tmur Europa League, l-avversarji tal-Europa League huma avversarji tajbin ukoll il għaliex Ħamrun din id-darba ġew ma' Dynamo Kyiv, jiġifieri wieħed mill-timijiet. Iżda mbagħad meta tinqala' tmur Conference League l-avversarji ma jkunux daqshekk, fil-fatt Ħamrun ġew ma' Zalgiris, tim li għalkemm kien validu, xorta waħda kien tim li seta' tista' terbaħlu. U jien naħseb insemmilek Ħamrun Jien rajthom kollha fuq it-television, ma rajthom kollha. Li Ħamrun naħseb talmu ħafna minna din. Li ma jistgħux jarmu ċansijiet bħal ma ramew. Eżatt, eżatt. Kienu daħlu ħafna iżjed flus mijiet teruf. Plus li setgħu għamluha. Setgħu għamluha, setgħu għamluha. Fil-fatt, iċ-ċanses bdew mill-ewwel fl-ewwel logħba ma' Zalgiris fil-Conference League. Ma' Zalgiris qualifications kienu tilfu tnejn b'xejn. Kienu fallew ħafna, ħafna, ħafna ċanses. Ħafna ċanses. Kif ġew hawnhekk, imbagħad, home, ħadu ċansis li kellhom fil-fatt u xorta waħda kienet diffiċli, jiġifieri għala kemm tkun kemm ċansis toħodhom kollha eh, fil-fatt rebħu bil-penalties. Jiġifieri kif qed tajt inti, fallew ħafna ċansis, jiġifieri ma nsemmi xejn hawn Malta kontra Lozen ta' Switzerland, għamlu kellhom mhux draw, kellhom jerbħu l-logħba. Issa dik Dik għalija oħra. kont inħossha bħala l-iktar waħda diffiċli. int. Dik waħda mill-iktar diffiċli. Dik waħda mill-iktar Qed diffiċli. titkellem Svizzera, Lausanne, ġifieri. Eżatt. Em, Away ma' Jagiellonia ġol Polonja, ġifieri minn tal-inqas draw. Kellha tiġi l-logħba fallow chances ukoll. Ġifieri f'dal-livell hawnhekk tista' tfalli ċans tirkupra eh, fil- fil-kampjonat Malti. F'dak il-livell kif tfalli ċans jew ħa taqla' goal That's it. jew ma jerġax jiġi. Fhimt? Ġifieri biex jiġik ċans mal-gowler f'dak il-livell mhux ħaj jiġik il-ħin kollu, fhimt? Għalhekk jien nemmen li Ħamrun se jagħmlu minn kollox biex jafu li għandek Floriana fallew is-sena l-oħra meta qatt ma ħolmu li sa jfallu. Tajjeb? Ekku. Serqulhom Ħamrun bil-futbol ta'. Mhux hekk, mhux hekk. Bil-futbol. Eżatt, eżatt. Serqulhom il-kampjonat Ħamrun. Kienu konsistenti l-Floriana. U issa Floriana se jerġgħu jagħmlu minn kollox għax lilhom qed nara ħaj il-ġlieda. Jiena jiena jiena bħalek ngħid. Fil-bidu kont nara Sliema Pero s-slima għaddew bil-coach. Eħe, tittara kif ħataffetwa. Kif ħataffetwa. Ovvjament, aħna iktar ma jkun hemm timijiet li jkunu qed jiċċellenġaw, ovvjament, ikun isbaħ lik, ġifieri jalla slima u kol. Anka bejnietom iterfu l-punti. Right, ma nistgħux nsaw il-Valletta, l-Valletta huwa tim Valletta ismu, m'għandix dubju kont se semmih. Però Floriana jekk ikollna Nagħti analiżi ta' Floriana. Floriana huwa l-iktar tim konsistenti, naħseb. Ehm, ħallew il-bażi tat-tim ma għamlux ħafna bidliet. Il-bidliet li għamlu ehm, kienu kollha bidliet validi ħafna, ġifieri nsemmi hawnhekk għandi qudiemi Federico Varela midfielder tajjeb ħafna, Portugiż. Ehm, sujom ħafna, Charles Mobwa u għaplejeri li kienet jilab fl-Afrika Cup of Nations issa ma' Tanzania ġviri. Huwa plejer validissimo. Imbagħad għandek il-plejers l-oħra li kienu hemm l-istaġun li għadda u dis-sena aktar daħlu fit-tim bħal il-Maltin, pereżempju, fil-midfield għandek Jay Grech. Kont sa semmjulek. Jiena Grech. Jay Grech huwa l-kuġin tiegħi ma rridx nistema' bajis. Immens joġobni, ħaġa ħamuni. Imma barrek, li għandu jitqatel, jgħin l-tim fil-ground. Il-work rate tiegħu. Anka ma jmiss il-ballun. Imexxihom huwa coach ieħor fil-ground. Eżatt, eżatt. Huwa leader, huwa leader. Tifhem? Eżatt. Għandu d-DNA ta' missieru. Ekku, ekku. Ta' ġifieri hekk niftakru wkoll jien. Ta' Marco Grek. Eżatt. Imma Floriana kull ma jridu naqriżjed supporters. Inħoss jien. Eħe, il-sapport huwa sapport huwa importanti ħafna, sapport huwa importanti ħafna. Eħe, ehm, u jixilqlhom konsistenza fis-sapport, għax huma jekk jiġu, jekk Floriana jiġu fl-lobby deċiżivi, kapaċi tellawhom in-nies. Iva. Imma mhux konsistentament matul l-istaġun. Eħe, ehm, naf ħafna sapport is-Salfurjana ġifieri għandhom passjoni lejn. Kif jaraw l-belt?

Tajjeb, baqgħet tul, imma hemm qegħdin. Però se jinbidlu players, se jinbidlu coaches. Jista' jkun li ħadd m'għandu jserraħ moħħu iktar? Le, ħadd m'għandu jserraħ moħħu żgur. Mija fil-mija kemm man-naħa t'isfel u lanqas man-naħa ta' fuq. Jiġifieri f'dan l-opening round, bottom six, jiġifieri għandek l-ewwel tnejn Gżira u Hibernians, illi f'dan ir-round, tista' tgħid li issa għandhom konfront bejniethom kważi huwa bla storja. Gżira ċaqalqu, eh? Gżira ċaqalqu ħafna, again, ma rrid Kien hemm mument gżira qishom sejjen il-baħar. Il-gżira ilhom seba' logħbiet unbeaten minn meta ħadhom Darren Abdilla u jekk ma sejjer żball four consecutive wins, jiġifieri minn meta ħadhom Darren Abdilla għadhom ma tilfux. Hekk hu, eżatt. Jiġifieri ma rrid ngħid xejn kontra l-kowċ ta' qabel imma hija statistika reali u hija realtà li minn meta ħadhom Darren għadhom ma tilfux u Gżira għalhekk qegħdin mal-bottom six il għaliex tilfu l-punti fil-bidu li kieku Gżira dan il-momentum bdew mill-ewwel bih kieku qegħdin jiġifieri bottom qegħdin top six u kieku qegħdin ma ta' fuq. Gżira u Hibs qegħdin marbutin ftit però f'dan l-opening ground. Żgur m'għandhomx inkwiet mill-aħħar żewġ postijiet. Flimkien ma' Żabbar. Flimkien ma' Żabbar, eżatt. Però, insomma, mosta qegħdin hemm ukoll għax punt differenti. Eżatt, eżatt, Però ma tistax tarmi l-gżira issa tgħidilni inti forsi se jibdu xi players ukoll. Sa jżidu? Eżatt. Gżira żiedu diġà. Sliema sa jżidu smajċi difensur serb. Tinaj percent ikun xi wieħed xi ftit itwal minni żgur. U daqsxejn itwal minnek. Mhux ħażin, u daqsxejn itwal minnek mhux ħażin. Eħe, gżira wkoll żewġ difensuri żgur. wieħed Kanadiż u Serb ukoll u ħadu midfielder promising mingħand il-Furjana Malti Neil Cassar ta' 21 sena. Ġifieri gżira huma magħrufin li jmorru għal players bħalma kienu ħadu l-Brooklyn Borg, il-Land Borg, li jmorru għal players jkunu promising, jkunu under 21. Under 21, under 21 national call-ups, ġifieri dak huma kwisti li jkunu qed iħarsu għall-futur, long term. Però l-barranin ovvjament ikun. Kulħadd jinsihom u warajhom bil-kwietu. Eżatt, u jħodhom, eżatt, u hija sistema tajba ħafna. Għaliex dawk issibhom inti dejjem irid ikollok nukliju ta' Maltin tajbin. Il-barranin għandhom sakemm jibqa' kif inhu, għaliex Aħna nisimgħu ħafna li ħadd se jkun unlimited foreign. Ma ejja ngħidu kif inhu bħalissa, nukleo ta' Maltin tajbin irid ikollok ukoll. Ħamrun qed li sa jneħħu bil miegħi. Ma sa jżidu ma tlix. Fimni, Ħamrun. Sa jżidu żgur. Żiedu diġà eh, attakkant Kolombjan li lab f'livelli speċjalment fl-Italja anka serija ma' Kaljeri u jekk Damir Seter huwa striker, ovvjament qed irridu narawh, għax dan aħna nkunu nafu bis-CV tiegħu, imma tittara x'ikun ovvjament fil-ground huwa akkwisti kellhom bżonn żgur striker, speċjalment meta telaq Semir Smajlagic, il-Bożnijak. So hemmhekk offensivament naħseb li Ħamrun fl-attakk m'għandhomx iġibu iżjed. Ehm, qed jissemma. Tjune jridu toħlabra eh, naqra. Tjune. Eżatt. naqra. Tjune fil-bidu ta' staġun kien. Tekniku. Tekniku ħafna, kif għalli ħafna ċansi aħna semmejna l-loba ta' Lozjen. Ġifiri, dik il-partita kellu jiskur jom tal-inqas żewġ goals. Ehm, Pero huwa tekniku ħafna, huwa plejer li investew ħafna fih. Fil-fatt. Bħalu jinta, turam tal-Inter. Jien mal-Inter. Ħafna jfalli, u ġani nidej. Eżatt. Ġifieri. Tjunew ħamru investew ħafna fih fil-fatt għamlu l-kuntratt ta' ħames snin. Tjunew huwa. Għadu żgħir. Għal min ma jafx forsi ftit jafu, Tjunew huwa plejer b'kuntratt ta' ħames snin. Jiġifieri dan investew fih fit-tul. Għandu potenzjal, huwa tajjeb, ġifieri plejer jista' jgħaddi minn mumenti diffiċli, 100%. Dejjaf jagħmel wieħed. 21 sena, jiskorja, speċjalment plejer fl-attakk. U l-gows issa tidhom ta'? Gows issa tidhom, eżatt. Ismani, Tunis skorja żewġ gows determinanti ħafna. Home away. Jew għaddew. Eżatt, kontra l-FS. kontra RFS kemm hawn u kemm u kemm ġewwa l-Latvja. Jiġifieri għamel żewġ goals li kienu importanti ħafna għal Ħamrun biex waslu sal-league phase. Jiġifieri Tiune kif qed tgħid inti la huwa plejer attakkant jekk isib ix-xibka darba darbtej nemmen li l-potenzjal qiegħed hemmhekk. Naħseb li Ħamrun jista' jkun li jżidu plejer ieħor fuq wara, difensur ukoll. m'għandix ismijiet imma qed naħseb li jżidu difensur u midfielder ieħor. Ehm, qed ħarsu lejn midfielder ieħor. Matthew, is-saga Matthew hija bla dubju li ħamlu qed jipprovaw la huwa available. Naħseb diġà kelmu. Kelmuh, kelmuh żgur. Ehm, illum ħarġet ukoll l-aħbar illi Qabel ma ġejt hawn ma kellix bżonn hawn ma kellix ċans naħdem fuqha illi Valletta wkoll kellmu lil Matthew Kullajmier. Li naf żgur huwa li huma li d-demands ta' Matthew Kullajmier huma għoljin, huma għoljin għall-kampjonat Malti. Matthew Kullajmier kellu paga għolja ġewwa l-Greċja u r-rappreżentanti tiegħu, għax dawn ir-rappreżentanti tiegħu kienu qed jitkellmu, ovvjament jidher illi ma tantx qishom iridu jinżlu minnha bla dubju in the back of his mind u in the back of his representative's mind ovvjament ikun hemm timijiet barranin, naħseb li ċ-ċanses hu jixtieq li jibqa' jilgħab barra bħal kull plejer ovvjament Malti. Ma ttiħx tort. Għaliex il-livell huwa li hu. Però nemmen, nemmen. Imma fejn qed jissemma l-iktar? Mhux qed jissemma f'pajjiżi. Pajjiżi. F'pajjiżi mhux qed jissemma. Ehm, ġifieri maċċ għandna ismijiet jew pajjiżi fej hemm interess fih meta jgħu l-ajmir. Ġifieri fuq dik ma nistax nirrispondik, però li hu żguru illi jekk meta jgħu l-ajmir ma jistibx tim barra, jiena naħseb illi l-favoriti netti li jieħduh huma Hamrun Spartans. Jiena nemmen, issa Jew tixtieq? Fil-verità, għana jidlek. Ġelidnix ma nis prova bus. Għax ma la joħorġu għattakan fuq da t-sidġu li għad fuq u jena, xena u minn attakkani mux ħazin, ma ma jċara xej. Jena naħseb li Naħseb siħbet ta' bik il-kara. Jista' jkun. Mhux ġara xejn, jiena nirrispetta lil kulħadd xorta. Naħseb illi Il-favoriti li jieħduh huma Ħamrun jekk ma jmurx barra. Ovvjament nibqa' nsostni li l-prijorità ta' Matthew Gullajmier hija barra u hekk għandu jkun. Però jekk ma jmurx barra Matthew Gullajmier jiffirma ma' Ħamrun Spartans. Jagħmel differenza fih? Jagħmel differenza 100%. Matthew Gullajmier qabel ma mar barra minn Malta kien plejer li għamel differenza kbira Din jista' jikkonfermahha kulħadd, meta ma kienx jilgħab Matthew Gulaimir minħabba xi injury jew xi suspension, Ħamrun dejjem batew. Aħseb wara issa, ġifieri inti meta tmur tilgħab f'livell li. Matthew kien ma' Birkirkara wkoll. Ukoll, ukoll, ukoll. U kellhom is-Salerno. Is-Satarjano li qed jilgħab fit-tieni diviżjoni tal-. Birkirkara tilfu żewġ players kbar. Pedini. U rew iżżef press kemm jagħmlu differenza, u rew fejn qegħdin illum. Satarjano ħassewh bi Kirkara 100%. 100% bħalma ħassew l-Alessandro Coppola illi se jerġa' Raġa sejjer lura. Raġa ġej lura ma' Birkirkara. U nemmen li fid-difiża Alessandro Coppola. Kien hemm tkeċċija kattiva ħafna dak fuq. Iva, kienet kaċċija kattiva ħafna. Di għenet eh, tkun ftit lilkom jew le? Nid zgur, għax zgur għaliex kienet kienu għadin jiċċellinġew flimkien. Ehm, Koppola zgur li ħajkun player li se jkun qed jgħin fid-difiża ta' Birkirkara. Ġobni t-tul tiegħu. T-tul tiegħu, eżatt. Tul tiegħu sabiħ. Eżatt, eżatt. Huwa difensur tajjeb. Difensur u eh, ikun qoddim għal gowl. Huwa difensur tajjeb, eżatt, eżatt. F'set pieces u hekk ovvjament koppola eh, ħajkun jgħad hemm 100% u bit-tul għandu. X'għandek sabiħ iżjed? Floriana. Mela, Floriana ħadu żewġ players illi ehm, ħabbruhom f'Diċembru, ġifieri, huma żewġ players mill-Bosnja, Alen Kurdalic u Kenan Dervisakic. Dervisakic huwa player li għaliex inti semmejt lil Merlin Hadzi. Ta' min jgħid li Merlin Hadzi kien player li qed jissemma' li jmur ma' Floriana. Ġifieri. Dan Kenan Dervisagic huwa plejer illi jilgħab simili ħafna tiegħu. Jiġifieri l-option ta' Hazzi kważi hija impossibbli. Illa għaliex dan jilgħab fl-istess pożizzjoni tiegħu, huwa plejer li kapaċi one v one, imur ħafna one v one, kapaċi jiġifieri bħalma huwa Hazzi, u għalhekk naħseb illi minħabba raġunijiet jew ta' paga jew affarijiet oħra, Floriana marru għal dan Kenan Drivisagic. Fuq Kurtalic, Kurtalic huwa midfielder, huwa holding midfielder illi mill-ftit li smajt jiena ħalla impressjoni tajba s'issa, ovvjament irridu naraw ħadd fil-pitch jista' jkun li jkun plejer illi jkun qed jilgħab fil-partita ta' għada kontra Ħamrun. Hmm, Sista Floriana, dawk ma nemminx li Floriana ħajkunu attivi daqshekk f'din f'dan is-suq ta' trasferimenti għal li xinti. Meta għandek tim ma' qudin. Mhux ħaġġib ħafna ħafna barranin meta inti għandek tim diġà fl-opinjoni tiegħi kważi komplet. ma naħseb Ħa jżommu l-kulħadd l-istess ħlief li dak is-ser. Ngħidlek. Qed inxhom. Sliema difensur. Tkellimt mal-Viċi President fuq it-telefon il-bira. U issa bat li messaġġ issa noħorġuh ukoll. Okay. Għalli żewġ affarijiet li tkellimna u laqatni wara li faħħar il-mod kif irraġuna magħhom u kif għadu jgħin Pawlu Zammit, very interesting. Gentleman. Ntarġulija ta' raġel li ju. Bla dubju. Pero għalli zewċ affarijiet. Għalli għaxir li weġġatni, għara personali għala din, imma viċi presidentu, għalli li weġġatni. B'kull rispett lejn swiqi li ma nemminx li kellu jkun il-coach li jagħmel id-differenza kontra Swieqi. Ekku. Tim bħal manna aħna. Mhux ekku. Tifhem? Għalli għalhekk ma rix nipponta dil-logħba lejn Pawlu Zammit u għandu raġun. Għandu raġun, 100%. Mhux eh, biex iwaqqa l-Swieqi. Ħsija għandhom tim tajjeb li manġor qed imexxihom tajjeb, imma Sliema huwa tim qawwi bħalissa. Jekk inti ħadd inqala ma' tim ta' Challenge League, issa Swieqi huwa tim tajjeb kemm huwa tim tajjeb huwa tim ta' Challenge League. Mhux hekk? Bla dubju li inti l-expectations tiegħek li inti tgħaddi kontra tim ta' Challenge League, jiġifieri filwaqt li ma. Ħadu daqqa fil. Fil-logħba u xejn. Fil-Ġubilì. Fil-Ġubilì. Eżatt, eżatt. Però mbagħad rebħu. Mbagħad rebħu kontra eh, kontra Valletta. Mbagħad hemm qisu nġabru. Eżatt, mbagħad rebħu dik il-partita. Jiena naħseb li d-deċiżjoni tal-coach għalkemm jiena I don't blame Pawlu fuq ir-riżultati. Jista' jkun illi issir minn biex tagħti dak ix-xokk. Il-tim jgħat hemm. Ehm, ma nsemmu xejn slima għadu tnejn mill-aqwa barranin li kellem is-sena li għaddiet. Ġifieri Rocco Pirsa ta' Amru, l-aħjar imħallsin. Wieħed u mħallsin. U Fernandinho tal-Florjana. Ġifieri daw, żewġ fatt għalli eh, ġiħat minnhom hemm fil-administration għalli għanna oħra farsa għanna ħat ma jtit laqna dinna. Għax tajjeb u mħalsin, ħat ma jtit l-ek, u t-messax kaċċieħ. Jekk għandek il-kuntratt titħalli ħsar aħħar jekk hu ma jaċċettax. Ġifieri t-tim qiegħed hemm. Ehm, Maltin tajbin ukoll, ġifieri jista' jkun li jagħmlu xi rtokki issa ovvjament ta' forsi attakkant ieħor. Min taħseb li jista' jkun coach? Jien smajt li għandhom barrani eh. qed jistudjaw, ma nafx minnu. U hemm Malti, il-Malti ġieli f'moħħi Gilbert Agius. Wieħed minn. Imma da f'moħħi. Le, le, le, ġifieri ma nafx. Informazzjoni fuq ma' min qed jitkellmu m'għandix. Li Gilbert Agius huwa coach available, dak huwa fatt. Jista' jkun li qed iħarsu lejn dik l-option ukoll, Sliema. Ma nafx għal xiex xi ħaġa ta' jgħidli li se jmorru għal coach barrani. Darba. Ġifiri, xaġa tajli li sa jmorru għal coach barrani u forsi b'mentalità naqa' differenti mill-futbol Malti. Kif għadna t-timi għatem, dak ix-xokk li jitlaq coach issa sar ukoll u naraw kemm se jkun qed jaffettwa. Jiena nemmen li Sliema huwa wieħed mit-timijiet to beat, suppost għandu jkun, u wieħed mit-timijiet li għandu jiċċallinġja għall-unuri. Il-belt? Dubju. Il-belt, il-belt meta sirt naf illi se jkun president tal-belt Claudio Grek. Claudio Grek jena nafu personali u għabib tijaj mill-ewel għat li dawħa jamlu bieċa xol tajba, 100%. jiġifieri irrispettivament mill-kulur politiku u kollox, Claudio Grech jekk ħajidħol għal xi ħaġa se jagħmilha sew u bla dubju ta' xejn dan. Kulħadd irid jarah. Kulħadd, eżatt, bil-provi. Il-belt Ovvjament kellhom run tajba ta' għaxar logħbiet unbeaten, ġifieri u wara li titla' minn Challenge League mhix faċli tagħmel għaxar logħbiet fl-ogħla diviżjoni unbeaten. Bla dubju issa wara li ħadu t-telfa qishom żelqu daqsxejn wara li ħadu l-ewwel telfa, tilfu ma' Żabbar ukoll, tilfu ma' Sliema fil-league wara li rebħulhom il-Jubilee Cup. Bla dubju li qed ibatu ħafna fid-dipartiment offensiv. Jiġifieri għandhom bżonn striker. Issemmew xi ismijiet fost. Ħew lil dax jismu għaw. Il-Jefferson De Assis. Il-Jefferson De Jefferson De Assis. Il-personali niftakar kont rajt l-ewwel logħba ta' għadi u mostjema. U eh, niftakar kien hemm eh, nistalbeħ bib tiegħi fil-kumitat. Eh, ħan semmiu dak wieħed minn ħabib tiegħi forsi tiegħek ukoll. Ma għadux fil-kumitat imma Pawlu Pawlu Spitieri. Tiegħi kbir mhux ħabib tiegħi. Għettu Pawl dak 94 għandi kun kien jilbes Jefferson. Jefferson 94. Għettu dak minn fejn ma donna ġibtu. Zid ħafna fil-wejt. Lukaku, zid ħafna fil-wejt. Differenza xibka minn fejna. Eh, Jefferson, Jefferson lapa u Malta ħafna, lap ma' gżira u kien wieħed mill-laqwa. Saħtu strikers. Kien wieħed mill-laqwa strikers ta' Malta, ġifieri. Eh, però jiena kif rajtu bħalek der li zid ħafna fil-pis. U minnu kien dejjem fih kif player, iżda d-darba zid ħafna fil-pis, eh, mid-dera kien hemm ftejm reċiproku bej l-żewġ partijiet fejn Valletta wkoll faħħru ħafna l-atteġġjament tiegħu kif spiċċaw ma' Jefferson, iżda issa ovvjament iridu jirriplejsjaw bi striker. Ehm, ismijiet, ismijiet, eh, smajt bismijiet, beda jissemma fil-bidu Semir Zmajlagic li spiċċa minn Mahamrun. Ehm, ehm, jina u koll għandi opinjoni eh, fuq pozittiva fuqu. Jidher illi l-paga tiegħu ma kinitx waħda baxxa wkoll jista' jkun illi dik l-option għalhekk ma ħadux il-Belt. Issemma wkoll Rafael Lopez. Rafael Lopez huwa striker li kellhom il-Ħamrun ukoll. Brażiljan tajjeb ħafna wkoll. Jista' jkun li l-Belt qed jitkellmu ma' Rafael Lopez ukoll. Dak Johnny x'sar minnu? Johnny kellu problema fiżika Fil-fatt Johnny la. Għax dak inħobbu għax jien Johnny, ta. U għax qasir. Qasir ukoll, le, allura. Jgħid tara. Eżatt. Kellu problema fiżika fil-fatt lab ftit anke kontra Zalgiris dil-qaw Malta. Iżda l-problema fiżika li kellu baqgħet tinsisti. Fil-fatt ma rreġistrawhx bħala wieħed mill-plejers għal-lig. Mill-informazzjoni li għandi tjibet ħafna il- tjibet ħafna l-fiżika tiegħu issa. Ġifieri jidher jidher illi Johnny jista' jkun jerġa' jkun parti mit-tim tal-ħanun. Jekk Johnny jerġa' jġib il-forma li kellu Meta kien fl-aqwa forma tiegħu, naħseb dak li jkun wieħed ikun daqs akkwist u akkwist importanti għax il-Johnny bla dubju nafu. Issa sieħbek Birkirkara, Valencia. Birkirkara. Qed naqbad nara miegħek ma jimpurtax. Ma jimpurtax. Birkirkara bla dubju kif għadna se jkunu qed iżidu numru ta' players. Sena the weakest link kienu, għela eh, għel eh, fil-opening round. Eh, ovvjament, inti għana il-lek inti meta ġib barranin. Għax aħna ngħidu kemm ngħidu kemm aħna professjonali, għadna m'aħniex professjonali illi tibgħat lil xi ħadd u jiskawtja plejer u joqgħod jara fil-logħob. Irridu nkunu realistiċi, m'aħniex dik is-sistema. Inti tkellem rappreżentant, tkellem aġent ta' plejer, forsi tara l-filmati tiegħu, tara s-CV, tagħmillu medical, u mbagħad kaxxa magħluqa. Jiġifieri jista' jkun illi jirnexxi dak il-plejer, jista' jkun li jaqbad ikun tajjeb, jista' jkun li ma jirnexxilekx. Jiġifieri f'dik il-każ naħseb waħda mir-raġunijiet kienet dik tal-barranin u Alex Satariano bla dubju li kien plejer li għamel id-differenza. Jiġifieri Alex Satariano, Coppola fuq wara, għandek diġà żewġ plejers li l-istaġun li għadda kienu top form. Jiġifieri kienu tajjeb ħafna. Eh, tlift il dawk it-tnej, un bat ġibt barranin illi marna xew lek. Hemmhekk ħadbati daqsxejn u kollu. Ehm, eh, se jkun hemm akkwisti żgur. Ehm, minn barra koppola, ġifieri midfielder u striker 100% bikri kara, iġdu kun hemm. Ehm, bla dubju li għaddejjem diskussjonijiet, nemmen illi Birkirkara jridu jagħmlu daqsxejn akkwisti mhux ħażin u jridu jirnexxulhom ovvjament biex jerġgħu jġibu lura l-istaġun ovvjament issa minn mill-closing ground għaliex fl-opening ground. Għandek Marsa Xlok iddiżappuntawni. Marsa Xlok l-istess. Riżultati aħjar. Marsa Xlok huwa tim ieħor validu ehm, fil-fatt ftit tal-ġimgħat ilu eh, rebaħ lil Ħamrun bl-iskortat li ta' wieħed, ehm, ġifieri meta juri l-potenzjal tiegħu. Iżda naħseb huwa wieħed mid-diżappunti għax naqas mill-konsistenza u tilef il-partiti mat-timijiet il-kbar. Mat-timijiet il-kbar tilifhom kollha, anke mal-Ħamrun tilef l-ewwel logħba imma mbagħad rebħulhom it-tieni partita, jiġifieri mat-timijiet medji u mat-timijiet baxxi rebħuhom. Jiġifieri jonqoshom dak l-istep biex jagħtu logħba lit-timijiet ta' fuq. Issa ħadu plejer li naħseb li jista' jkun valid ukoll midfielder li mal-Ħamrun lagħab ehm, Domantas Simkus, Simkus lagħab il-partita tal-Ewropa kollha, naħseb fin-nofs jista' jgħin ħafna lil Marsax Lok. Ehm, l-istess ma narax li għandu jkun hemm ħafna bidliet fit-tim ta' Marsax Lok, ehm, imma forsi jista' jkun li jsir isiru żewġ transfers oħra. Eh, bla dubju, timijiet kollha bħalissa jkunu qed jaħdmu biex eh. iġibu l xi ħadd. Tim, tim qegħdin kwiti ma semmejniex huwa l-Mosta. Eh, Mosta George, George bat scouts. Dok imorru għal players fl-tournament Niġerjan. Fl dok hemmhekk jaħdmu ħafna. Sissa ma smajna xejn. Le, Mosta għasina, ġifieri. Biex iġibu u beħsibu jġibu erba'. Mosta dejjem. Hawnhekk hu, ġifieri. Eżatt, eżatt. Beħsibu jġib l-Ispajn. ġifiri midfielder, midfielder attacker, defensur. Ġifiri biex iġiblek erba ta' ċertu livell jimbidel kollox, eh? Kemm il-darba ġabu players, ovvjament l-Afrika kemm kbira, ġifiri players tajbin hemm, l-istess mosta bid-differenza li mosta jitlaw jarawhom. Dejjem ħadmu bl-Afrikani, jiena personalment u din hija opinjoni, meta pprovaw imorru għas-suq Brażiljan l-istaġun li għadda, naħseb li ma rnexxiex u reġgħu marru lura għas-sistema tagħhom Afrikana. Kif qed tgħid inti dejjem kemm-il darba ġabu plejers validi u li erba' plejers, erba' barranin, jekk iġġib erba' barranin u jkunu tajbin, jagħmlu lek differenza kbira. Kollha. Kbira. Ġifieri eh, jista' jkun eħel li mosta jkunu tim differenti għal kollox fil-closing round. Mela, eh, ħani għaf sekonda biex immorru għal eh, bla kantunieri. Hemm fattur ieħor li eh, qed ikun hemm problema li clubs mhux qed isibu ball boys. U għalhekk bagħtulna dan din l-informazzjoni. Bagħtilna Chris Vassallo tal-MPL u tajjeb ngħiduha għax il-ħażin ngħiduh, però t-tajjeb ninsewh ħafna drabi. Mela, il-vantaġġ huwa li jgħinu l-klabbs li jsibuha diffiċli biex isibu l-ball boys u tfal minn nurseries oħrajn ikunu wkoll involuti u esperjenza ta' partiti fi Premier. Fil-fatt, Ħibsu Gżira, il-ball boys sa jkunu ta' Qrendi. Sliema Marsaxlokk, il-ball boys sa jkunu ta' Msida. Prosit lill-Imsida u prosit Iqrendi u prosit ta' min kellu din l-idea. Il ukoll irridu ngħidu li din il-ġimgħa din il-ġimgħa kien hemm logħba ta' trofi bej Santa Luċija u u Fgura. U f'ħin minnhom sparixxew l-ambulanzi, it-tobba, il-nurses, u minn juħsib il-security u kollox. Għaliex? Ehm, minħabba l-fatt li daw kienu ilhom hemmhekk u plasek, plasek, jiġri li suppost hemm hemm L-MFA minn dis-sena qiegħda li kull logħba jrid ikun hemm ambulanza u tabib. Però mhux bilfors tkun qiegħda fil-ground. Għandek reġjuni Premier kollha irid tkun fil-ground. Però hawnhekk jien fejn ma naqbilx. Mela kif ikolli t-tifel jilgħab fil-Premier, Jien, u jweġġa' moħħi mistrieħ li hemm l-ambulanza. Ikolli t-tir Fed jilgħab ma' Santa Luċija, jew mal-Fgura, u dawk miż-żgħar dak jistgħu jweġġgħu. Qegħdin nistennija jiġi fit-traffic li hawn, għalkemm ma tantx ikun hawn traffic kultant fit-toroq imma meta jkun hemm it-traffic, din ma tagħmilx sens. Jiena, jiena, ċempilt il-Matthew Paris il-Viċi President tal-MFA, bniedem li dejjem insibu kull meta nċempillu, u għedtlu jibgħatli ehm, voice over, messaġġ bil-klim tiegħu. U għaw ħanisimgħu flimkien. John, qabel xejn, is-sena tajba li l u l-semmija kollha tal-podcast tiegħek. Eh, din is-sena l-MFA introduċiet skema fejn tassigura li kull partita li qed tintlab ikollha ambulanza disponibbli jew ambulanza disponibbli fil-pitch per se jew inkella permezz tal-programm reġjonali li introduċejna jkollna wkoll dik l-ambulanza dedikata speċifikament għall-isports, speċifikament fil-każ tagħna għall-futbol. Naħseb illi hija inizjattiva tajba ħafna u li ntlaqgħet tajjeb ħafna. Ovvjament fil-kampjonati titħaddem din it-tip ta' policy u allura l-istess ħaġa jiġri wkoll f'dik li hija l-kompetizzjoni ta' trofi u kull kompetizzjoni oħra. Allura jiddependi skont min li ma timijiet qegħdin jilagħbu li kollok jew ambulanza fissa jew inkella b'mod reġjonali. Il-bieraħ kien hemm partita bejn il-Fgura u Santa Luċija, li dik il-partita ovvjament toriġina minn żewġ timijiet li jikkompetu f'dak li huwa l-kompetizzjoni taċ-Challenge League u allura tħaddem il-policy tal-ambulanza reġjonali fil-każ ta' dik il-partita. Nirringrazzja għal Matthew Paris ħafna talli dejjem insibu jgħinni kull meta nistaqsih xi ħaġa dejjem iwiġibni. Naf li personali hu ma jaqbilx mal mhux mal-ambulanza li mhux dejjem ikun hemm ambulanza, però xi raġuni hemm jista' jkun għandna bżonn iżjed ambulanzi għall-poplu, però jibqa' fatt li mhux fair Mhux fair għaxejn li jien għax nilgħab ma' tim m'għandix ambulanza u għax nilgħab Premier għandi l-ambulanza. Jien dik ma naqbilx magħha. Ħa mmur ta' Walter Arciola. Qabżitli l-ewwel. Sibtu, sibtu, ħa naraw. X'qalilna fuq Pawlu Zammit? Hi John, eh, fuq is-sitwazzjoni ovvjament tal-klab ta' stima bħalissa għaddejjin minn peċ negattiv f'dak li huwa riżultati wirjiet. Ovvjament fil-ġurnata tal-bieraħ kellna diskussjonijiet professjonali ħafna ma' Coach Paul u flimkien wasalna l-konklużjoni li il-Coach Paul jieqaf mill-kariga tiegħu b'effett immedjat. Ta' dan nixtieq nirringrazzja pubblikament lil Coach Paul Zammi tal-professjonalità tiegħu li wera tul daw id-diskussjonijiet u tul daw it-tliet snin u nofs. Aħna bħala klabb ta' Sliema għandna nkunu grati ħafna lejh li daw it-tliet snin u nofs tagħna ħafna, erbaħna flimkien, bdilna anki l-istruttura ta' kif jitmexxa il-technical staff, it-tim, eċċetera. U ta' dan pubblikament nerġa' ngħid nirringrazzjah ħafna tax-xogħol siewi li għamel lill-klabb ta' Sliema. Ovvjament dan huwa l-futbol, ma naħsibx li l-ewwel klabb li li kowċi jiftehmu jiġu terminat il-kuntratt f'partijiet tal-istaġun. Dan huwa l-futbol, rridu ovvjament issa nħarsu l-qoddim li nippretendi żgur issa li l-plejers ixammru l-kmiem, rridu jerfgħu responsabilità huma wkoll tal-prestazzjonijiet u tar-riżultati mhux sodisfaċenti li, li, li, li kellna sissa. Um, u minn hemm inħarsu l qudiem u naraw għal komplement tal-istaġun. Grazzi Walter u eh, ma stax ikun aħjar. Mill-issa intom il-players. Tidu xxammru l-kmiem. Għax intom tieħdu l-ħlasijiet ukoll. Mhux hekk? Jien hekk nemmen. U anka l-coach li Paul Zammit dejjem kien raġel, anka spiċċa b'ringrazzjament u sirt naf ukoll li bejn iż-żewġ coaches li se jintgħażel wieħed minnhom, Paul Zammit qiegħed mat-tim ta' Sliema biex jgħinhom jagħżlu l-aħjar coach. U dik hija serjetà kbira. Prosit Sliema u prosit Pawlu Zammit. Dak kienu il- Il-bla kantunieri, però għandi xi ħaġa oħra togħġob lilek. Batili. Xi ħaġa oħra malaj. Eh, nieħu din l-opportunità biex nawgura lil Paul Zammit biex malaj kemm jista' jkun jerġa' jkun wieħed mill-coaches fil-Malta Premier għaliex żgur li eh, il-Malta Premier jkun tilef coach eh, bħal Paolo Zammit u Għalhekk kemm jista' jkun narġgħu narawh malaj jikkowċa. Bla dubju. Eżatt. Hija telfa, ovvjament. Il-ħin għadda wkoll, però nixtieq ngħidlek kelli ftit statistika żgħira dwar Ħamrun, ma kontx tafha inti. Jista' jkun. Meta l-aħħar li tajtu sitta, tajjeb, intom lil Birkirkara l-ikbar rebħa kienet ta' Fortu fin-91, 92. Però din kienet l-iktar it-23 darba, din interessanti, mill-aħħar gwerra dinjija, ilu ftit, li Ħamrun skurjaw sitta. fil-Highest Division ta' Malta. Kienu taw sitta Bikikara. U wkoll djom li Tadhg Ħamrun had scored six or more in the top league against Bikikara once in season 61-62, sitta bi tlieta. Ilu nqra wkoll. Però Bikirkara kienu qalgħu sitta wkoll fit-tlieta ta' Diċembru kontra Hibs sitta b'xejn.

Bħall-ewwel waħda tat-2025. Kont u rbaħt u rmassax lok sitta u wieħed fil-ħamsa ta' Jannar. Dik kont nafha ta'. Tajtkom naqra. Dik kont nafha dik. Favur sa nlaħħam għand Bikir Kara. Ara mhux intettom li mhux. Mhux jiena, ara jiena ma tlek xejn. Mhux inti. Jiena ma tlek xejn. Nirringrazzjak ħafna. Ħafna. Narġa' nuża s-servizzi tiegħek. Grazzi. Għax interessanti. Grazzi. Il-poplu issa la wasal. Il-closing ground ma sar biex jibda. Fadlilna, aħna fadlilna x'nagħmlu, eh. Tajjeb, jiġifieri intom fadlilkom x'tagħmlu ħalli hekk inkunu nafu, però jidher li kulħadd qed jirsisti u kulħadd qed iżid u jtejjeb it-teams tiegħu. M'hemm ħadd lest Le, le, le, ekku. Min taħseb li jirbaħ il-kampjonat? Ma nistax ngħidlek. Min tixtieq? Ma ngħidlek ukoll. Nirringrazzjak ħafna. Grazzi ħafna. Nirringrazzja lilkom għattu seguna, nirringrazzja tal ħafna l-lum kelli eh, mort parti l-MFA ħafna mill-ġurnalisti għettu li aħna segwuħ, segwuħ, joġobna, u għastil differenti, da mux huwa program ta' discussion, u għagġast il-podcast tana. tal-MPN. Grazzi ħafna talli ssegwuna, grazzi 'l kulħadd u ejja ħa nkomplu għax issa ġej l-aqwa tal-futbol Malti. Ejja ħa nkunu hemmhekk. Grazzi, ciao.